Bo Hru chuan khawi thla la ang tiin Zhenzhen i ti tau tum bur chu a duh lo chung chung chuan thla a han lak sak lui leh zawr zawr a. Zhenzhen i chu mu turin khumah a awm tawh a, mu ta mai lo chuan Bo Hru gift pack chu kengin a rilru chu Bo Hru chauh chuan a la peng ta tlat mai. Amah leh mah chu inbia in, I duh reng kha, Nilo, i duh chu Yuzi rui a lawm. Nilo, Bo Shu hi i duh tih i inpawm duh lo a ni, tiin a rilru chu a insual buai nuai nuai a. Bo Shu ngaihtuah chungin a mu a. Bo Shu rawn lang ve leh thungin a lung hlu kha kengin, Ka nu, ka bialnu tan zungbunah siama pe turin min tih kha, pek tur dik tak chu ka tawng ve tawh sin, tiin amahin a phun sep sep a. A lemziahna bu phawrh chhuakin zungbun design chu a siam zawm nghal melh melh a. A tukah Zhenzhini chu Mister Gu Cafe ah rawn langin Mister Gu nen an titi lai chuan President te an ho a an rawn callin Zhenzhini hnenah chuan Boshu chanchin leh call leh message a chhan duh loh thu te rawn sawiin a rawn pawr tha hle mai a. Zhenzhini chuan tha takin Boshu thlavang chu hauhin a lo insawi fiah sak mawlh mawlh a. An inbiak zawh chuan Mister Gu chuan an thusawi a lo hriat ve ruak avang chuan Boshu natna chungchang leh a zai thei tawh rih loh dan te chu Zhenzhini chuan a hrilh chhawng ve ta ngawt a. Mister Gu chuan damdawi siam chawp pakhat rawn la chhuakin Zhenzhini hnenah chuan, Boshu chuan hei hi ei rawh se, tiin a pe a. Zhenzheni chu lawm takin Bo Shu Inah chuan a kal ta nghal a, a han lut dawn zet a, Ferris wheel a thil thleng avang khan a lut hreh leh deuh si. A inngaihtuah buai lai chuan Bo Shu thenawm chiah ami mipa naupang te chu hmuhin damdawi chu pek sak turin a ngen a, Zhenzheni chu a biru nghal a, chu naupang te chuan Bo Shu doorbell chu a han hmet ri tlang tlang a. Bo Hru chuan a hawn hmain, Tunge rawn lut tur hriat tuma a han en chu tumah an lang ta der lo mai. Ram huai emaw tiin mak a ti em em a, Tungei nih i insawi loh chuan ka hawng dawn lo tiin a au a. Naupang te chuan, I then awm pa tiin a lo chhang ve reuh a. Bo Hru chuan a han hawn sak ta nghal a, naupang te chuan, Tu emaw in hei hi pe tur chein min ti a tiin damdawi chu a pe a. Bo Hru chuan, Tunge ni chu chu? tiin a zawt a, i bialnu maw le? tiin a lo chhang a. Naupang te buk chuan amahna pek hrehna chhan chu an inhauh vang a nih a rin thu sawiin inhau lo a tha taka inkawm turin a lo hrilh reuh a. Bo Hru chuan amah vang a lawm kan inhauh thin, khawnge mah chu awm a? tiin a zawt let a. Naupang te chuan a awmna a hriat loh thu hrilhin a kalsan a. Bo Hru chu a hawi kual zuk zuk a, damdawi chu la lut lovin kawngka pawn lamah chuan a dah a,

Tunah chuan kan inngaizawng tawh a, min hmuih hreh tur a ni hleinem a ti leh a. Zhenzheni chuan, Ka pawm hleinem tiin a rawn chhang a. Boshu chuan, Anih chuan kan sawi dun thei alawm. Tha takin sawi dun ila a tihzawm nghal a. Zhenzheni chuan, Sawi tur ka nei hleinem ala ti chang chang a. Boshu chuan, Keiman sawi tur ka nei lawm tiin kiss tumin a han kun hniam a. Zhenzheni zam lutuk chuan, Sawi tur ka nei leh si ti nghal vatin anih chuan Tha takin sawi ila ni mai lawm, tiin Boshu chuan a kai phei hlawk hlawk a. Zhengjin chuan Ferris Wheel a thil thleng chu a hrilh haithlak hle thu te sawiin, agent laka a chet dan anga ngaihtuahin a thil tih chu thil mawi a ni lem lo a ni tih a sawi bawk a. Boshu chuan eng emaw rawn sawi tumin a rawn tawng zuai hmana, Tu tawng hun nge? tiin Zhengjin-i chuan a rawn melh rum nghal a. Kha thil thleng kha midang bulah phei chuan sawi chhuak miah lo tur leh a hriatah pawh sawi chhuak loh turin a hrilh bawk a. Min tiam thei em? tiin Boshu chu a han zawt a, Boshu chuan. E, ka tawng ve thei tawh a mi, engatinge ka sawi ngawt ang a, i sawi chhuak a nih ngawt loh chuan ka sawi lo ang, Ferris Wheel-a thil thleng avang khan kan inhnial tawh lovang ka tih kha. Hei, kan inngeih tawh em hi, tun atang chuan i tan Wishing Tree ka ni tawh ang a, I duh apiang ka peng che tiin a han kuah a, Zhenzheni chuan a nih chuan i thawhpui te tha taka bia in lawmthu hrilh uar la, mi dangte laka tawngkam mawi lo hmang tawh suh tiin a duhthusam chu a han sawi nghal mawlh mawlh a, Bo Hru chuan teh reng mai tiin a duh thu hrilh tumin a va hnaih a, Zhenzheni chu a tawlh hlain Bo Hru chuan a va hnaih leh pawhin a tawlh hla zel tho si a, Enge thil dang duh ila nei em? tiin a kuah hnai sauh a, Zhenzhini chuan a zam che mai dawn a hriat avangin, Nei lo tiin a chhang a, Bo Hru Ban chu a dah sawt nghal thuai a, Zirui rawn lang ve leh thungin recording a ti mek a, Vice President Dui pawh rawn lut ve in, Zirui leh mi dang zawngin an chhuahsan hnu chuan an pa chuan, Enge an i rilru dam deuh tawh em? tiin an nupa chungchang chu sawipui a tum a, Mahse, an nu chuan sawipui duh lovin, Company-a chuan hna chungchang chauh sawi rawh, keimah awm ka duh rih a, ka rawn la let lovang tiin a chhang a. Zirui chungchang sawiin mipui hmaa a inlan hun turte, a hmachhawp hrang hrangte chu a sawipui ta zawk a. Zirui rawn lang lehin Zhenzhen-i chu call-in, Hong Kong-ah a kal dawn thu te hrilhin Zhenzhini pawh chuan duhsakna te a hlan a, rei vak lo an inbia tiin Zhenzhini chu Boshu natna chungchangah Doctor Ronin a rawn lang chhunzawm leh nghal a. Doctor chuan surgery tih a ngaih thu leh inzai pawh chuan opa ngai a neih tir leh thei a ngem tih a sawi chian theih bik loh thu a sawi tel bawk a. Doctor dang rawn leh in chu doctor chuan in zaih ai chuan mahni kut kawih damdawi lam thiam ram hmul damdawi lam a lo kawh hmu a, in enkawl chhung a rei deuh nain a thatpui a rin thu sawi in chu tiang thiam mi chu pan tur rin thu a lo rawn a, in zai pawh in ngai a aw tir thei angem tih pawh a hriat lo a, risk lak ngawt mai chu a fuh ber a rin lo thu sawi in ngaihtuah nawn leh tur i a hrilh in a chhuah san a, Company lamah Zirui hlawhtlinna chan chu lawmin an par ti luih luih a, Zirui pawh a lar vet vet hle mai. Tu pawh mai chuan an ngaisangin an tlawn em em reng hlawm a, duhsakna tinreng a dawng mawlh mawlh a. Shiawani pawh a hlimin Zirui assistant a nihna angin a thawhpui te pawhin an duhsakin an fak em em a.

Zhen Zhen i a call a nih a ring nghal a, an lam an lam che a lo lut la tiin a lo ko lut ta daih a. Zhen Zhen i leh Bo Hru chuan Mister Gu hmuh in a thil siam chu tui ti lo chung chung in Bo Hru chuan Mister Gu hriat phak tur in a lo fak vel chiam a. Zhen Zhen i chu a ruk in a lo nui thin a, Mister Gu pawh chuan Bo Hru tawng chu ngaithla in a melh ru ralh ralh a. Mister Gu chu va kal hnaiin chutianga a fak chiam chhan chu thil eng emaw tak awmzia a neih ringin a va zawt a. Zhenzheni chuan zawi sapin, I damdawi siam kha a ngeih lutuk a, a dang a duh leh a, a lo ti sap a. Mister Gu chuan a siam dan zawng zawng chu ka chhinchhiah bik hlei nem. Min hrilhtu va rawn ula tha zawk ang tiin chu damdawi siam thiam inner Mongolia an tih chu a awmna leh a hming a hrilh a. Boshu chu a pa inah rawn la langin a pa nen chuan an titi dunna lamah Yang Zhenzheni chungchang sawi chhuakin Boshu chuan Zhenzheni chu a rin tawk zia sawiin a thusawi leh a thuthlukna te hi a dik a tih thin thu te, a thusawi apiang chu a zawm zel thu te a sawi bawrh bawrh a.

Irani chuan a hma tang khan ka hrethiam daih tawh alawm. Mahse, Zhenzheni tan chuan kan chhungkua a rawn lawi loh chu a harsa hle ang tiin a hrilh let a. Bo Shu chuan kan ina lawi theih loh chuan keimah zawk a bulah ka awm mai ang. A nih loh pawhin chhungkaw thar a hranin kan din ve mai ang tiin zungbun design chu Irani chu a entir a. A nu Lunghlu Rauchun chu Zhenzheni pek atan zungbun a siam sak turin a ngen a. Irani chuan

Lo ngaihven ang che, Boshu rilru hneh dawn tlat, ka rilrem loh zawng tak a ni tiin Yirani chu a hrilh ta nghal a. Yirani chuan, Ka pa, hmeichhe tha tak a ni asin, tia lo tan nghal vatin thil dang a sawi pui thuai thuai a. Boshu leh Zhenzheni rawn langin Zhenzheni chuan US doctor te pana inzai zawk mai chu thlan awm zawka a hriat thu sawi vein Boshu chuan, Ka bulah i kal ve dawn anih chuan a pawi lo, America-a Ferris wheel ah min chuanpui leh la a rawn ti fiam thu leh hmanhmawh a. Zhenzheni chuan, Kha thil ka lo sawi chhuak vel ziah suh, tiin, Fiam thu pui suh aw, a serious a nia, a ti zui bawk a. Bo Hru chuan, Aw le, i duh loh chuan ka ti lui lo vang. Ka nung chang mawi tawh zia hi, tiin, Tunhma a ka thu neihna te, ka chakna neih ve te kha min tih hlum sak vek tawh, a ti zawm nghal zat a. Zhenzheni chuan bo hru chu ngun takin a lo en a, Enga tinge hetianga min lem kual reng mai le? Min duh tih nan maw ni le? tiin bo hru chuan kiss tum na rawn kun hniamin a hmu a. Zhenzheni pawh chuan a hmui lo ti zum nasa. Zhenzheni chuan a mit chu mengin a han en chian chuan le, bo hru chuan kiss a tum aw zawng lo. Mak ti takin a lo en reng chu lo niin, Zhenzheni zak lutuk chu a tho nghal a, bo hru pawh chuan, A awm dan a mak hle mai a ti sup a.

Keshini chuan US doctor thiam a biaksak tawh thu te, inzai hun tur leh flights leh hotel pawh a biaksak vek tur thu a hrilh a. Bo Hru chuan, Zhenzheni a awm alawm, chutiang ngaihtuahtu tur chu, tiin no pakhat chu Zhenzheni chu a han pe bik kher a. Keshini chuan a thik ru ni tih hriat takin, US ah chuan ka lo hruai ang a, keiman ka lo enkawl mai ang, tiin Zhenzheni chu a rawn a. Zhenzheni chuan, a mimal nun ania, amah hi zawt rawh a lo ti vat a. Bo hru hmel a va en chuan a lo meng thip nasa mai. Chutiang a nih avang chuan, A agent ka nih angin, ka tih tur a nia ka lo enkawl mai ange tiin Zhenzheni chuan a chhang chhun zawm leh thung a. Bo hru chuan, Heti khawpa agent tha Zhenzheni ka nei hi ka lawm khawp mai. Chutiang chiah chuan nang pawh thian tha tak ka nei che hi ka lawm em em bawk tiin Keshini lungawilo tur pawh chu a lo thawi dam ve nghal zat bawk a. Bo Hru Pa leh a secretary Siana an rawn lang a. Secretary chuan Bo Hru Pa hnenah chuan American doctor a biak fel tawh thu leh engkim a mamawh leh tih fel ngai zawng zawng chu a duh dan thlap a tih fel a nih tawh thu a hrilh a. Bo Hru Pa chuan, He thil hi thuruk a nih hi aw. Ka thil tih tum hi tuma bu laihsawi tur a ni lo. Irani leh Kashini pawh i hrilh tur a ni lo. Ka tum anga kal thei nih chuan ka fapa hian ka company hi a la enkawl thuai dawn e tiin mi in an hriat tam loh hi a tha ber a nia a ti bawk a. Bozhu chu a pa inah hmanhmawh taka rawn tlan lutin, Ka pa enge i an? a rawn ti hlawk hlawk a, a pa chuan ka tha lutuk tiin a lo nui hawk hawk a. Bo Hru chuan hetiang zawng hi chuan dawt sawi tawh lo teh, ka mang an zia hi hria em a ti bawrh bawrh a. A pa chuan thudeng khawng lo chuan koh haw thei ni hek lo che tiin nui huah huah chungin a lo chhang a. Zan inah hian ka thian pakhat anmahni private jet in US ah kal dawn a, a private jet dang hmang ve nghal law law turin kan inbe fel a. Insiam la zan inah US kan pan ang tiin a pa chuan Bo Hru chu a hrilh ta thut a. Bo Hru chuan ticket kan book vek tawh sin, kar leh ah ka agent nen kan lo kal ve mai ang tiin Bo Hru chuan a hnial a. A pa chuan, Natna thil ah chuan a hma lam zel hi pawi lo nia, i agent chu private jet hire tur chuan a tlak si lo a, kar leh lam ah a mah in in kal hun tur ah chuan lo kal se, US ah kan hmu mai dawn nia tiin a pa chuan rem a ruat pui a. Zhenjani chu Hriawanin a kawr hak tur a inhmeh zawng a ni em tih te zawtin a lo thlan tir a, chutih lai chuan Zhenjani chu Boshu chuan rawn call-in, Zan inah ka pa nen US panin kan thlawk dawn a, tunah hian kan thlawhna tur kan pan mek a tiin a hrilh a. Chutih lai chuan Secretary Chiana chuan motor darthlalang atang chuan a lo en ralh ralh thin a, Boshu chuan a hmu reng a, mahse engmah sawi lovin Zhenjani hnenah bawk chuan, Kar leh a nangmahin lo kal la, US-ah ka lo lam dawn che nia tiin a hrilh a. An inbiak zawh chuan Secretary Hrian enga tinge ka tia min melh ruk reng a tiin a zawt nghal a. Hriana chuan US-a i kal tur hi i ngaih i ngaihawm dawn em atin ni tiin a chhang mai a. Bo Hru chuan, Ka awm hlen dawn pawh ni hlei lo. Ka inzai zawh ah ka lo let leh nghal anga ka dam ve leh concert ka nei thei tawh ang a ti sarh sarh a. A pa pawh chuan teh reng e le a rawn ti ve bawk a. Ziri rawn langin company apartment thar a luah chu Zhenzhenin a rawn hmuhpui ve dawn avangin phur zetin a fel lo lai a lo ti fel sawk sawk a. Zhenzheni leh Hriawani chu hmanhmawh takin Ziroi in lam panin an rawn kal hlawk hlawk bawk a. Chutih lai chuan Iranin Zhenzheni chu rawn callin a han chhan chuan le Boshu chu a pa in US ah awm tlang tir a tum thu leh zai lam chawlhsan tir a tum tih a rawn hrilh a. Hmanhmawh taka airport lama kala va hruai let turin a lo hrilh a. Zhenzheni chuan Sherwani pawh hrilh hman loin hmanhmawh takin taxi a phar a, airport lam a pan ta nghal a. Mahse, Boshu te pa fa chu an lo thlawk chhuak hman tlat mai. Zhenzheni chuan ngaihtuahna tha tak nen, police te punin a koh let tir a. Police station-ah an pa fa leh secretary Shiana nen an thu thap a. Police chuan He nula hian milarin damdawi a phur telh thu a rawn sawi avanga rawn ko let cheu kan ni a, an check zawha engmah kan man lo a nih chuan inchhuak leh nghal thei ang tiin Bo Hrude pa fa chu a hrilh a. Zhenzheni chu inthiam lo deuh takin a hawi chhuak tha ngam tawh lo. Police dang rawn lutin engmah chutiang damdawi an ken loh thu rawn sawiin Bo Hru chu Zhenzheni lakah chuan a lungawi lo hle mai. Zhenzheni chu va enin, I thil tih a thlak zia hi en teh, chutiang ti turah chuan min ring a maw? a ti nghal a. Zhengjini chuan Bo Hru chu va hrilh ruh in a pa thil tum ruk chu a hrilh ta a. Bo Hru chuan thinrim em em in Zai ka chawlhsan theih nan min bum a maw tiin a pa chu chhuah chhal ta nghal a. A pa chuan Engtin nge chu chu i hriat theih tiin Zhengjini chu a zawt nghal a. Zhengjini chuan Ka hna nia ka hna tang chuan a zai leh theihna hi ka buaipui tur a ni lawm tiin a chhang let hmak a.

Boshu chu a ding nghal hluai a, police rawn lut leh in a zun test result thleng in rin hlelh awm a awm loh thu a rawn sawi leh a. Chu ve leh Boshu chuan Zhenzhenit chu thinrim zet in a kai chhuak ta nghal hmak a.